Сәлам, сәлам, Әлмәт! Татарстаныбызның иң яраткан шәһәрләребезнең берсе һәм инде әлбәттә Әлмәтнең ачык йөрәкле, ачык йөзле тамашачыларына да сәлам, дуслар! Һәм инде сезнең күптәннән көтеп алган өр яңа тапшыруы стендап хәнә каршы алыгыз! Тагын бер тапкыр хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Минем исемем Рәмис һәм мин чип-чи татар малае. Беләсезме, менә беренче рәттә утыручылар сизгәндер инде, мин сөйләшкәндә минем хәтта авыздан да бәлеш исләре килеп тора. Менә минем бит йөрәк урынына да очпочмак тибә. Чынлап. Менә әйтәләр бит татарлар сөтлече эчәргә яраталар дип. Мин дә сөтле чәй эчәргә яратам, шуңа күрә менә авылга кайткач сыерга исключительно заварка ашатам, ул миңа сразу сөтле чәй бирсен өчен. Менә тагын әйтеп китәсем килә, дуслар, мин өзелеп-өзелеп атлар яратам, беләсезме? Гомумән мин аларны күргәнем дә юк, тотып та караганым юк, кырыйларында да булганым юк. Но мин алар турында теге бик күп кинолар караганым бар инде, интернетта караган бар. Шуңа күрә менә атларга гашыйк булдым. Алар минем хәтта төшләремә дә керә башлады. Бер көнне төнне ятам инде, бик матур гына итеп төш керә миңа. Сабан туенда мин атта иң беренче булып чабып киләм. Аттан төшәм дә, Зәңгәр күлмәгеңне киясең дә дип шалт бер атның күтенә ат болынга таба чабып китә. Мин әйтәм, эх, нинди ат иде, ә, вреп ушел. Шәкүр, кайт тизрәк борылып, нечего там ловить. Менә мин шуның хәтле татар менә дуслар. Әйдәгез менә үземнең йөргән йөргән кызларымның менә исемнәрен генә атап китим әле. Мөсфирә, Зөбәрҗәт, Әлфинур. Минем уйлавымча, менә бу исемнәрне әйткәндә урысларның өстәлендәге ризык автоматически сразу чәкчәккә әйләнә бара. Менә мин шулай дип уйлыйм, менә беләсезме, мин шуның хәтле татар, минем бит хәтта менә борыннан да маңка урынына ң хәрефе ага. Менә минем күзәтүем буенча инде, менә авылларда игътибар биргәнегез бардыр, йорттагы теге хуҗалыкта булган хайваннарга ничәптер менә гел урыс исемнәре бирәләр. Мин ни өчен икән аңладым. Менә күз алдыгызга китерегез, көтү кайткан вакытта Мөсфирә апа урам уртасына чыгып, "Люська, Машка, ну-ка тизрәк борылып кайтыгыз" дип кычкырып җибәрсә, алар куркып борылып кайтып җитәләр. Ә менә татар исеме биреп булмый. Хәзер ни өчен икән аңлатып китәм. Шундый ук хәл күз алдыгызга китерегез, Мөсфирә апа урам уртасына көтеп кайтканда чыгып, Фәрит иманыгыз керим, кайт тизрәк берне дип кычкырса, ярты авыл алкашлары җыелып бетәчәк. Менә тагын инде теге авыл турында сүз башлагач, алга таба да шул темага сөйләшәсе килә. Менә минем уйлавымча, э, дөньядагы бөтен рэперлар татар авылыннан булырга тиеш. Менә бит инде вакыты белән сез теге урам буйлап, атлап барасыз авылда, сезне авыл халкы танымаса, обязательно синнән син кем малай дип килеп сорыйлар. Мин инде вакыты белән мин Илдар малай дип әйтәм, һәм шушы мәнне тотына.

Раниль Ишмуратов. Сәлам, сәлам, дуслар. Дуслар, менә сезнең мәктәпне 30 яшьтә тәмамлаган кешене күргәнегез бармы? Каршы алыгыз! Юк, чынлыкта миңа егерме биш кенә яшь. Ну, мин мәктәпне дә тәмамламадым, конечно. Шаярам, әлбәттә. Барысы да шул чәч аркасында. Беләсезме, чәчнең кыелганын кайчан сиздем? Иртән тордым шулай, битне юарга кулга су алдым. Менәм, менәм, менәм, менәм, менәм, менәм, менәм, менәм. Ә бит хаман юк. Менә сез көлеп утырасыз, ә бит аның плюслары да бар. Мәсәлән, миңа парикмахерскийда һәрвакыт 30 процент скидка, киләсе елга әле 40 процент була дип тә вәгъдә бирделәр. Һәм менә парикмахерга килгәндә, һәрвакыт нәкъ менә мин килгәндә бер үк җырны куеп җибәрәләр. Чәчкәләрнең нигә кирәге бар? Һәм ниндидер әбиләр чәй эчеп утыра. Ә минусларына килгәндә, миңа кызлар белән танышырга кыен. Менә психология китапларында язылган, ишеткәнегез бардыр инде, ир-атлар үзләренә хатыннарны әниләренә карап сайлыйлар дип. Мин моны туры мәгънәдә аңлыйм. Шуңа күрә минем хәзер бар ике выбор.

Таныдыгызмы? Винни-Пух. Керәбез өйгә, әмма лифтка без аерым басып йөрибез. Һәм сез сорарсыз ни өчен дип. А потому что кто-то очень много ест. Рәхмәт. Кердек өйгә. Мин тулысынча шешенеп аттым һәм аны киемсез күрдем. Ну ничек киемсез? Мин чишенгән арада ул аяк киемен генә салып аткан иде. Ну уже куркыныч. Мин кулыма иң беренче эләккән киемне алдым да чыгып йөгердем. Ә ул халат иде. Утрам шулай остановкада катып беттем. Хәер салып китә башладылар. Менә сез елмаеп утырасыз, җайлы между прочим. Мин шулай акча эшли башладым. Менә нәрсә ул, самозанятый. Тормышта барып чыкмагач, мин интернетта танышырга булдым. Үзем турында язып белдем бер сайтка мәгълүмат, әмма иң авыры фотография сайлау булды. Мин уйладым, уйладым да, Үземә нәкъ ошаган, шундый ук пеләш. Әйе, Путинныкын куйдым. Рәхмәт. Кызлар киләләр дә китәләр, киләләр дә китәләр. Ә Путин утыра да утыра, утыра да утыра. Минем анкетага инде 20 ел. Путинга шагач, мин креш белән шөгыльләнергә булдым. Менә арагызда Спорт мастерлары, КМС. Бармы утыручылар? Спортсменнар. Ә телевизор алдында караучылар бармы? Менә сезгә обращаться итәсем килә. Менә минем кебекләр булмаса, сез кем булыр идегез соң? Әгәр сорауларыгыз булса, Арчадан Раниль, таба алмасагыз, штрих-код буенча кереп карый аласыз. Рәхмәт! Каршы алыгыз, киләсе стендап-комик Дмитрий Баранов! Сәлам, сәлам, дуслар! Беләсезме, тормыш иң нык кешеләрне дә сындыра. Минем бабай 85 яшендә тиктокта теркәлде. Әйе. Нормаль бабайлар 85 яшендә намазга утыра, минеке тиктокта теркәлде. Әйе, ул да анда көненә 5 тапкыр кереп чыга. Ләкин керер алдыннан юынмый, киресенчә чыккач юына. Һәм беләсезме, бабай әйтүенчә, ул тиктокка туганнарының нәрсә кыланганын тикшерер өчен кергән. Купальник кына кигән Ольга Бузова белә микән без туган икәнне? Һәм дуслар, беләсезме, әле 5 ел элек мин озаграк телефонда утырсам, бабай барып Wi-Fi роутерны токтан ычкындырып килә иде. Ә хәзер Wi-Fi 5 минут эшләмәсә, бабай үзе ычкына башлый. Бабай бит минем ул интернетта география белән бик каты кызыксына. Бер көнне браузерының историясен ачып караган идем, Э, китаянкалар, японкалар, азиаткалар эзләп утырган. Экзотика эзләгән, мин әйтәм, аха. Минем бабайда әле, димәк, өмет бар. Хәзер бит инстаграмда шундый җайлы әйбер бар. Э, сообщениега лайк куярга була. Кеше тырыша, уйлы, яза, ә син, хм, Шәп. Һәм лайк куясың. Кешене посла итәсең. Ну, яратып. Яратып посла итәсең. Бер көнне авылга кайттым. Сарайдан тавыш килә. Бабай кытыра. Мин әйтәм, әллә бүре кергәнме? Юк. Әбигә җен кергән. Штативын куйган да сарай уртасында. Да сыйр савырга өйрәтә подписчикларын. Вазелинны болай сылыйсыз ди һәм тарткалый башлыйсыз. Туры эфир ике сәгать буе барды. Сыер нишләп туганына үкенде. Ун литр сөтне тибеп очырды. Әбисеенә шок контент ди. Соң әбигә нәрсәгә ул ун литр сөт? Ул бит рекламадан күбрәк эшли. Беләсезме, дуслар, мин үзем юморист, ләкин бабайның подписчиклары минекеннән күбрәк. Аның бит нәрсә сөйләгәнен дә аңлап булмый, аның бит тешләре юк. Ә, аны скриптонит белән бутыйлар да. Менә минем әби гомер буе протез тешләр куйдырырга дип акча җыйды. Быел шул акчага барып iPhone 13 сатып алды. Хәзер артистларны гына чәйнәп утыра инде. Әбиләр бит алар гомумән миңа калса неблагодарный кешеләр. Менә әбиең килә сиңа һәм телефонын бирә, улым, ясап бир әле настройкаларын дип. Син аласың, һәм әбинең телефоны синең кулда бер минуттан артыграк торса, әби паниковать та башлый. Нишлисең анда? Кайларга басасың? Нишләтәсең анда? Бир әле ватып бетергенче! Ә син ул вакытта просто кабынганын көтеп утырасың телефонның. Дуслар, әйтерсең лә, менә әбинең телефоны синең кулда 10 минут торса, син киредән бирәсең телефонны әбигә һәм әйтәсең, әби, бу хәзер телефон түгел, ә телевизор пульты, мә, ал. Һәм беләсезме, әбигә бит каршы сүз дә әйтеп булмый. Минем әби бит һәр иртә шаулин монахлары кебек шөгыльләнә. Күргәнегез бармы, э, каймак аерта торган сепарат машинасын? Аның бит менә ике якка шулай мөгезләре чыгып тора. Минем әбихәр иртән Кемсең? Ә, Уллам. Беләсезме, мин үземне кая вакыт Дети шпионовта героиня Луизу Эхоскай Браво Кортес дип күз алдына китерәм. Әби бит миңа болай дип эндәшә. Кара әле, Юра, Сережа, Леша, әй бетерсә әйтеп бетердем инде, улым, кил әле монда. Һәм беләсезме, кая вакыт әби э, күрше бүлмәдән кычкыра. Кара әле, Витя, Стас, Дюша, Метелкин. Абыйлар әйтә, бар, сине чакырам. Мин әйтәм, минем исем яңгырамады бит. Улым диде бит, бар! Һәм беләсезме, дөньялар үзгәрә, дуслар. Э, Безнең ата-бабалар кылыч тотып историяне язганнар. Ә без кылыч тотып максимум сторис төшерә алабыз. Әгәр дә сез урманда югалсагыз, паникага бирелмәгез. Көтегез. Әбиегезнең телефоны утырачак, һәм ул сезне эзләп табачак, кабызып бир дип. Тәмамлыйсы килә бабайның иң яраткан сүзе белән. Подписывайтесь. Йөзле рәхмәт. Ә инде киләсе стендап комик Владислав Шунский каршы алыгыз. Исәнмесез, дуслар! Татар кухнясын яратасыз бит, име? Бездә бит күпме Бездә бит күпме тәмле әйбер бар. Азу, манты, өчпочмак, бәлеш, авылда бәрәңге булмаса нишләр идек микән? Һәм инде беләсеңме, Татарстанда беркайчан да экологик проблемалар булмаячак, чөнки безнең әтиләр утилизатор. Андый әтиләрне күргәнегез бармы? Өстәлдә булган барлык әйберне ашап бетергә торалар. Син нәрсә? Тавык тиресен ашамыйсыңмы әллә? Бир әле монда, ул бит иң тәмлесе. Хрящикларны кая ташлыйсың? Анда бит витамин гына. Кая ташлыйсың балык башын? Бир монда. Әти, анда бит сөяк кенә. Нинди сөяк? Кальций. Чөнки безнең әтиләр аучылар, охотниклар. Беләсезме, ничек итеп безнең әтиләр оталар? Борынның бер тишеге белән. Тиеннең күзенә тигезергә мөмкиннәр. Әчә торган әтиләр ул тиенне атна саен күрә. Һәм инде миңа күңелсез булганда, мин ТНВ каналын карарга утырам. Кабызам да передачалар карыйм. Чөнки ТНВ каналы күп кенә передачаларны чит илдән тәрҗемә итә. Һәм инде карап утырам мин ничек Илхам Фәриткә адронный коллайдерның төзелешен сөйли. Швейцариядә тора торган Фәриткә. Илхам Фәрит, ну кемне сез алдалыйсыз? Сез бит аның турында белмисез. Аның турында белергә мөмкин Джон, Гарри, Сильвестр, Илһам белән Фәрит э, Оракыга күпмешәр җир шырга турында сөйләшергә мөмкин. Яра, допустим, алар беләләр. Дәвам итәбез, передача дәвам итә. Минемчә, кой вакытта Илһам да чыдамаска мөмкин. Фәрит, хәзер мин сиңа аңлатып китәм. Менә кара, андроид Николаев ничек эшли. Э, заряженный частицалар, сталкиваться итеп, ионнар һәм протоннар. Блин, давайте на русском лучше объясню. Мин авылда үскән егет. Мин авылда бик күп иптәшләрем бар. Берсе аның Альфред Поезд. Чөнки һәрбер ял иткән вакытта ул үзен болай итә. Сал. Тагын чәчәт.

Һәм инде авылда тагын бер прикол бар. Ул күршеләр дип атала. Сез аны барыгыз да беләсез, татар күршеләрен. Бөтен кешедә дә бар ул, бәлки ул күршеләр сездер. Һәм инде татар күршеләре ничек итә? Без бер вакытны өйне буяган идек, алар буядылар өйне, сарайны, киртәне, капканы, бөтен җирен буяп бетерделәр. Яларга пофиг, сайдингтанмы эшләнелгән өй, юкмы? Без икенче елга салып куйдык яңа гараж. Алар салып куйдылар ике этажлы гараж. Вай, шәп, кирпичтән. Машиналары юк, гаражлары ике этажлы. Без кыш көне суйдык үгезне. Чыгып карасам, алар бөтен җәнлекне суеп бетерделәр сарайдагы. Мин моның схемасын аңладым, ясарга булдым эксперимент. Кабыздым үземнең сарайны, йөгереп чыгам. Юк, үзләренең сарайларын кабызмадылар. Ансы ярар, минем сарайны сүндергә чыкмадылар. Һәм чыгыш Һәм чыгыш азагында. Үземнең кызым белән йоклаганда, мин аның кинәт кенә музыкаль предпочтениеләре турында белдем. Әйе, минем кызым чәчкә җырларын яратмый. Чөнки җенси мөнәсәбәт азагында ул миңа әйтә, Владик, ди, чәчкә генә түгел. Мин әйтәм, ярар, бу җыр ошамаса, бүтәнне куям, менә Нургалиевны, Владислав Шумский, рәхмәт һәм спасибо. Каршы алыгыз, киләсе стендап-комик Геннадий Акатьев. Сәлам, сәлам. Сәлам. Барызга да сәлам. Минем дустымнан Әле генә сөйләшкән идек телефоннан. Азакта әйтә, ярар, барсына да сәлам әйт. Аның сәламен тапшырмыйча булмый, куркыныч кеше ул. Бер көнне аны белән ял итәбез. Ул күбрәк эчте дә табак ашады. Теге аш табагын түгел, кальян өчен табак, тарта торган. Мин дә аптырап тормадым. Э, активированный уголь даруын бирдем. Аннан соң уйлап торам, тәк. Табак аның ишегендә бар. Уголь ишендә бар. Димәк, ул хәзер Коля түгел, Кальян дип дәшәбез аңа. Ихтибар иткәнегез бармы? Кеше оятка калганы турында сөйләгәндә, гел ниндидер уйлап чыгарган дус турында сөйли. Минем тамагым авыртса, әти-әни әйтә,

Ачар сиңа, һә, тимер капканы. Тапканнар нәрсә балага әйтергә. Менә мин шулай дип уйлыйм. Кайбер мәкаләләрне тыңламаска да була. Менә безнең авылда бер бабай ничек әйтте? Берә җирең авыртса, беркемгә дә аны сөйләмә. Шул урыныңа сугачаклар. Яхшы бабай иде. Тәки аңлый алмадылар врачлар нәрсәдән үлгәнен. Миңа бәләкәй чакта уенчыксыз киндер-сюрприз эләккәне бар. Тик мин барыбер еламадым. Мин бит бәләкәй идем. Миңа киндер-сюрпризда сюрпризы булмавы да сюрприз булды. Абыем да шулай дигән иде. Мәдәмә, ха, сиңа җиңел әйтергә. Сиңа ана бер юлы ике уенчык эләкте. Сынаулы барыбер икесен дә миңа бүләк итте. 30 яшьлек юбилеема. Мин менә бәләкәй чакта дусларны урамга чакырганда, тәрәзә төбенә килә идем дә, исемнәрен кычкырам. Никита! Илнур! Ә менә бер дусыңның исеме бигрәк уңайсыз иде. Менә тәрәзә төбенә басасың да. Вил! Вил! Өтергән сыман. Вил! Вил, вил, вил! Үрмәле! Барбутка кереп кит! Мин соңын аңладым. Сузарга кирәк иде. Виил! Виил! Виил! Менә миңа 30 яшь, а клубка дуслар белән урамга чыксам, әби әйтә, ә ул урамга уйнарга чыгып китте. Урамга уйнарга чыгып китте. Кем сораса да, Гена урамга уйнарга чыгып китте. Эштән шалтыратсалар, ә, Гена Сергеевич кайда микән ул? Яңа филиал, филиал ачыр өчен товарный накладнойга кул куйра кирәк. Ә ул урамга уйнарга чыгып китте. Кичә урамга уйнарга чыгып киткән иде дә, хамам кайтмаган. Уеннары шундыйдыр.